Glitzer, vill Haut an erotesch Dänz, do si mer am Stripclub. Mir léieren elo eng Lëtzebuergerin kennen, déi zanter 3 Joer als Stripperin virun allem am Ausland schafft. Op de soziale Medien kläert si iwwer de Beruff op, wëll Tabue briechen, hiert Wësse mat anere Fraen am Secteur deelen. Wéi ass si selwer zu där Aarbecht komm, firwat se dat fräiwëlleg mécht a wéi et hannert de Kulissen ofleeft? D'Lea Schwartz mat engem Interview, deen Ablécker gëtt an eng Branche, iwwert déi ee soss net vill gewuer gëtt.
Alles wat esou en Dopaminkick ass, ass perfekt fir mech. D'Opmierksamkeet ze kréien an op der Bün och ze entertainen an ze gesinn, dass den d'Leit drop esou springen, ass fir mech den totalen Dopaminkick. An dat erfëllt mech eigentlech, also ech fille mech ëmmer gutt. Ech sinn d'Lulu, ech ginn dëst Joer 28 Joer al an ech maachen op Instagram säit engem hallwe Joer Opklärung iwwert mäi Beruff an mäi Beruff ass.

31, 32, 33.
An eben halt fir jonke Meedecher och Empowerment ze ginn, dass du am Liewen selbstbestëmmt kanns sinn. Dass schäiss egal wat aner Leit denken, ob s du elo strippe gees oder ob s de Cam Girl bass, du kanns man wat s du wëlls, well et ass däi Kierper an du bass selbstbestëmmt. Salut.
Salut. Ça va?
Oui, ça va bien et toi? Aktuell schafft d'Lulu exklusiv mat engem Club zesummen an Holland. Zu Lëtzebuerg huet hatt just eng kuerz Zäit geschafft, huet awer nach Kontakter an der Zeen, déi mer haut besichen. C'est bien.
Elo zënter dass ech mam Instagram domadden ugefaangen hunn, ech och gesinn, dass tatsächlech och wéineg Meedecher an där Nisch dra sinn, well, keng Ahnung, vläicht wëllen déi meeschten och guer net esou vill dodriwwe schwätzen, mee et wär scho schéi gewiescht deemools iergendzwousch Sech kënnen ze referéieren, wéi dat funktionéiert. Et ass ee Beruff, iwwert deen net vill geschwat gëtt an et schwéier ass, direkt Informatiounen ze fannen. Ech hätt mer zum Beispill extrem gewënscht, dass et iergendzwou eng Plattform gëtt oder eppes, wou s de recherchéiere kanns an dech e bëssen eraliese kanns, Tatsächlech fënns de ganz wéineg dodriwwen.
Um Ufank huet d'Lulu et schwéier fonnt sech an der Zeen ze orientéieren. Du muss selwer Recherche maachen, wéi sinn d'Konditiounen, dech informéieren an da kucke passt dat op dee Stil wéi s du schaffs. Wann et net passt, dann léiwer net dohinne goen, wann et passt, dann go for it.
All Club mécht seng eege Reegelen. Ech ging mer wënschen dass déi Zeen einfach vun der Politik e bësselche méi eescht geholl gëtt an sech do méi dohannert gesat gëtt anstänneg Reegelen, Reformen ze fannen. An och einfach méi Rechter fir d'Fraen an dat ganzt esou opstellen dass en d'Cluber do och anstänneg fir d'Fraen handelen. Et ass een Beruff wéi all aneren och an wéi gesot et ass deen eelste Beruff am Fong an et sinn esouvill Leit och an héije Positiounen déi Dat an Usproch huelen, also jo, fir d'Balance ze hale wär dat scho fair.
Hatt ass säit 3 Joer Stripperin. Dozou komm ass et zu Köln, ech si jo op Köln geplënnert an do sinn ech déi éischte Kéier domatten a Kontakt komm. Also ech si generell eent, wat impulsiv esou Saache start. Dowéinst war dat elo keng grouss Iwwerwannung. Ech hat einfach Loscht, ech sinn eragaangen, ech hunn nogefrot an déi hu mer dann och direkt d'Méiglechkeet ginn, fir ze testen. Nun ech et gema. Guer keng Erfahrung an och steif wéi Briet, nach guer net gedanzt, virdrun näischt. Also als éischt hun ech emol ganz vill observéiert wéi déi aner Fraen dat maachen, well am Ufank déi Illusioun déi ee mengt eben halt well d'Sociétéit net opgeklärt ass, dass du do einfach just e bëssen danze muss an da geet dat, déi war och bei mir an wou ech dann awer do viru Uert war hun ech gesinn dass dat absolut Net nëmmen dat ass, mee e bësselche méi dohanner stécht. Et ass kierperlech a mental eng Erausfuerderung. Et ass ganz wichteg, dass ee sech bewosst ass, dass du e gewëssene Charakter muss si fir an deem Beruff ze schaffen. Du däerfs keng Angscht hunn, däerfs keng Schei hunn. Du muss kënnen gutt ëmgoe mat schwierege Situatiounen an du muss och generell einfach dominant sinn a sech. Ass dat net einfach, dass de muer deng Schoul ophells an da gees de dohinnen an da funktionéiert dat schonn. Also du muss schonn dech domatten ausernee setzen an och doranner passen. D'Lulu ass Indépendante, bezuelt Steiere, Krankekeess, Pensioun, et ass säi Beruff. Ganz normale Schaffdag ass, dass du scho mol vill méi spéit opstees wéi déi aner Leit. Dat heescht du stees eréischt géint 4, 5 Auer op. Da fänkt et meeschtens dobausse schonn un donkel ze ginn. Da gees de eppes iessen, da probéiers de e bësselchen deng Fräizäit ze genéissen an da muss de dech am Fong och scho fäerdeg maachen. Dat heescht, du muss däi Make-up maachen, deng Hoer maachen. Am beschte gees de och e bëssen éischter erof, well wann s de wierklech an engem Club schaffs, wou vill Bünen-Performance gemaach gëtt, muss de dech och opwäermen. Also du muss dech deenen, däi Kierper virbereeden, du muss dech mental virbereeden. dass du an déi Roll vun deem Kënschtler eragees an dat dann och de ganzen Owend spille kanns. An u sech geet et da just do drëms en ze waarde bis déi éischte Clienten erakommen an da muss de lass man. Da gees de dohinnen an dann verkaf, verkaf, verkaf, verkaf, dee wëllen huet och kee deen nächsten an dat geet esou de ganzen Owend am Fong. Verkafen, dat heescht privat Dänz, Fläschen Alkohol an Zäit, déi ee mat der Stripperin verbrénge kann. An deem Club wou ech aktuell schaffen, Hu mär en Häert wou eis Middeg organiséiert, dat heescht dass eent nom aneren danze geet. Da ginn ech dem DJ zwee Lidder déi wou mir gefalen an dann hunn ech meng zwee Lidder déi ech op der Bün danzen. Den éischte Song ass komplett ugedoen an denger Ënnerwäsch an den zweeten ass dann oben ohne. Wann s de awer elo an engem Poolnude-Club schaffs, dann muss de och ënnen ausdoen, awer schaffe just topless. An dann hues de däin Optrëtt. An deene meeschte Fäll muss de dann wierklech Entertainment maachen, well du hues och Männer, déi do sëtzen. Desto méi s du op si agees, desto méi Chancen hues du, Drénkgeld ze kréien. Mir hu vill Meedecher, déi, wou dat aus Jux eng Kéier probéiere wëllen, déi direkt deen éischten Owend hannert der Bün sëtzen a kräischen, well wann d'Realitéit schléit, dann gecheckt gëtt, dass dat eigentlech guer net esou einfach ass. D'meeschte kënnt mental. Du kanns vum Physique super gutt ausgesinn, du kanns super gutt danze kënnen, mee wann s du mental net verkafe kanns, dann geet dat net.
Mat Social Media baut hatt sech och en neit Standbeen op, fir wann hatt eng Kéier net méi strippe wéilt. Och wann hatt d'Aarbecht elo fräiwëlleg a gäre géif maachen. An engem Nine-to-Five-Job hunn ech mech elo net wierklech gesinn. Ech hunn et probéiert, mee et huet net gepasst. An an deem Nuetsliewen hunn ech perséinlech einfach gutt eragepasst. An mech och wuel gefillt, also net erausgestach, sondern eragepasst wierklech. Et gi Leit déi dat mega fannen, déi wou dat och déck cool fannen a soen jo go for it. Et ginn awer och Leit déi wou dat kritesch fannen a mech direkt an engem anere Liicht gesinn. Ganz vill Kritik ass dass ech mäi Kierper verkafen, dass ech meng Séil verkafen, mee wee mécht dat net an dëser Welt? Jiddweree mécht et.